Ndakudeedzai pano kuti taure pamusoro pekushungurudzwa kwati kuitwa nevanhu. Mazuva ano zvakutoshupa kuti tidye magwere. Saka pari kuda plan apa guys. Pari kuda kuti tiise musoro pamwe chete tifunge zano ringaite kuti zvinhu zvitinakire. Asi vanhu sei vachidaro inga wani zvinonzi vaingoaoma kudo sesu kudhara. Haa ichokwadi here ichocho kana kuti dzingori nyaya dzekufambisa nguva. Kana chiri chokwadi ko isu takasirwei tiri makudo. Mukuru saka mukuti tingaita plan ipi chaiyo. Vanhu tingavagona here isu. Taura hako shamwari vane rekeni, pfuti, imbwa nemboma hatingavagone? Ini hangu ndine plan yandakafunga asi ndanga ndati ndimbonzwawo pfungwa dzenyu vamwe. Asi plan iyi inoda vaviri vane zvivindi. Kana pane vasina zvavanozeza ngavasimudze maoko tione. Hazvidi kuti mutange mataura plan yacho here? Vanokwanisa kozoita zvamareva vozosimudza avo maoko. Haisi nyaya. Saka zviripo ndezvekuti ndakaenda kuna Godobori ndikanopiwa mhiripiri mbiri dzekuti dzikadyiwa nemakudo anochinja kuita vanhu. Basa revaviri ava rinenge riri rekuunzira isu makudo chikafu uye nekutisiya tichidya muminda. Pavanongochinja kuita vanhu vachanotsvaga basa rekushanda mumunda. Saka vakazvipira kuita izvi ndevapi? Haa ah, saka zvaita kaa izvi. Imi vaviri huyai mutore mhiripiri. wangu wangu kune machena anopfuura apa here haa hakuna ungazodei isu tisu vanhu vapinda manje wakutozviti munhu kare wangu hapana chekumirira imagine takutokwanisa kumwa doro nekubhema foja haa gore rino tichafa daya edu tiri nherera vabereki vedu vakatisiya tiri vadiki chaizvo takazodzingwa pamusha nehama yaitichengeta vakanga vasatide pamusha pavo Saka tauya mudunhu rino tichitsvagawo mabasa emumunda. Ndinokuvimbisai kuti isu tinoshanda chaizvo. Tiri vakomana vane hunhu uye tinoterera chaizvo. Saka imi zvamuri kuti munoshanda nesimba uye mune hunhu zvekare munoterera, saka chii chakaita mudzingwe pamusha pamaigara? Hatitozivewo kuti mhosva yedu ndeyei vaisangotidawo. Nyaya yenyu ndainzwa. Muchatanga kushanda mangwana chai. Mukangoita musikanzwa chete ndichakudzingai mudunhu rangu. Munotendwa mambo. Maita basa ishe. Tinotenda zvikuru. huyai mudye magwere aya guys a ah, ekuno kusaidi magwere ari fresh ari kudiridzirwa vhiki rose ratopera vaviri vaya vasina kutiigira magwere apa kuminda kwacho hakusi kusvikika ah, pamwe pane dambudziko ravawana kana kuti vari paoff haa ah, meno regai timboona tichatonodongorera kuminda kuya takavaona totsvaga nzira yekutaura navo haa ah, tane nguva tisina kuendesera makudo magwere Inga taimbonovapa wani tingatongogara tichingoita zvekupa makudo chikafu here wangu. Asi taura hako zvanga zvisina time frame izvi. Vakambodyawo. Exactly. Saka isu vanhu toramba tichizvinetserei nezvemakudo. Dai watotaura zvemafaro wangu. Tiri kubaya here kubhawa manheru timbonofadaya hedu. Haa zvichabvunzwa here izvozvo wangu. Kumba ndokuchatouya kuno nhasi. hatimateverei kumakomo ikoko bata Ndakudeedzai pano kuti titaure pamusoro pekutambudzwa kwatiri kuitwa. Taiti pamwe zvinhu zvichatinakira sezvo vamwe vedu zvavava vanhu, asi ndivo vakutotiuraya. Tiri kutoteverwa nekuno kwese kumakomo, Saka ndaona hangu zvakakodzera kuti vaviri vaya tivadzose kuita makudo. Hatichazofa takachinja makudo kuita vanhu zvekare. Ndafunga kunoona godobori zvekare kuti ndinonzwa kuti tingaita sei kuti vaviri avo vadzoke kuita makudo. Inzwaika godobori takapa makudo maviri mhiripiri dziya. Asi iko zvino ndivo vakutishungurudza. Saka ini ndauya kwamuri ndichida kuziva kuti mungatibatsirawo kuti vaviri ava vadzoke kuita makudo zvekare nekuti vakaramba vari vanhu topera tese. Nyaya yenyu ndainzwa. Munongotsvaga nzira yekunomwaya mushonga wandichakupai pamusuwo pemba yavanorara vakangoutsika chete zvaendwa. Vakangotsika chete mushonga uyo atove makudo zvekare. tange tofa nembwa manga muchitofanira kufa imi dzokerai kwamabva ibvai pano imi